سڵاو بەخێر بێن بۆ ئەڵقەیەکی نوێی پۆدکاستی دیاکۆ، بۆ ئەم جارە باس لە بابەتێکی نوێ دەکەین ئەویش ڕێز نەگرتنی کات و بەفیڕۆدانی لە سەردەمی ئێستادا. هەر وەکو دەزانین کات بەشێکی گرنگی ژیانمانە وەک دیاردەکانی تر کاریگەری لەسەر چارەنووس و ڕێچکەی ژیانماندا هەیە و پشتگوێ خستن و بەفیڕۆدانی زیانێکی زۆر بە کەسایەتیمان دەگەیەنێت بۆ ئەم مەبەستە میوانداری ئەلیم فاروق دەکەین ئەلیم بەخێر بێی. سڵاو و سوپاس بۆ ئەم دەرفەتە، زۆر خۆشحاڵم کە لێرە ئامادەم. بۆ گفتوگۆ کردن دەربارەی بابەتێکی وا گرینگ. باشە ئەدین تێڕوانینی تۆ بۆ کات چیە؟ لای من وایە وەک چۆن بڕی خوێن لە لەشماندا و بڕی ئاو و ئۆکسجین لە گەردووندا دیاریکراوە، بە هەمان شێوەش کات و ماوەکەی دیاریکراو و سنووردارە. باشە بۆچی؟ لەبەرئەوەی هەموو بوونەوەرەکان و دیاردە سروشتییەکان تەمەنێکی دیاریکراویان هەیە، واتە ماوەیەکی دیاریکراو دەژین، ئینجا ئەگەر ئەو کات و ماوە دیاریکراوە بۆ کار و چالاکی سوودبەخش تەرخان نەکرا، ئەوە ئەو کاتە بە فیڕۆ دەڕوات و وەک پێویست سوودی لێ وەرناگیرێت. باشە تۆ پێت وایە ڕێز نەگرتنی کات شتێکی بۆ ماوەیە؟ ڕێزگرتن یان ڕێز نەگرتنی کات خاسیەت و ڕەفتارێکی مرۆڤە هەر لە منداڵیەوە لە نێو خێزان و کۆمەڵگاکەی فێری دەبێت و بۆ ماوەیی نیە و لەگەڵ منداڵ لە دایک نابێت. باشە ئێگەر بمانەوێت ئەو خەسڵەت و ڕەفتارانە لە ناو دڵ و دەروونمان و بە تایبەتی لای منداڵ بڕەخسێنین پێویستە چی بکەین؟ بۆ ئەم مەبەستە ئەوە دەبێت لە نێو خێزان و کۆمەڵگا و دام و دەزگاکانی تر بوار و ژینگەی گونجاو بۆ گەشەسەندنی خۆمان و منداڵەکان بە گرنگی کات و ڕێز نەگرتنی ئاشنا بکەیت ئەوەی جێگەی داخە کە تاوەکو ئێستا کات لە لای ئێمە وەکو پێویست گرنگی خۆی پێ نەدراوە و بە پێچەوانەشەوە هەندێک جار بە کەمیش سەیر کراوە. دەتوانی بە نموونە بۆمان ڕوونی بکەیتەوە؟ بۆ نموونە ئێمە کە گەورەکان دەبینین لە کات و سەردان و هاتوچۆ و ڕاپەڕاندنی کارەکانیان پابەندی کات نابن و پێشێڵی دەکەن یان ئێمەی هەرزەکار لە کات و شوێنی خۆیدا کارەکانمان بە ئەنجام ناگەیەنین و سەردانی کەس و کار و دۆست و برادەرەکانمان ناکەین یان کار و چاڵاکیەکانمان بەجێ ناگەیەنین. باشە ئەمە بۆ چ دەگەڕێتەوە؟ ئەوە زیاتر بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە تاوەکو ئێستا کات لە لای ئێمە نەبووە بۆ کێشە و کلتور. ئینجا ئەگەر بمانەوێت ڕێزی کات بگرین و نرخی خۆی بدەینێ ئەوە دەبێت منداڵەکان لەسەر ڕۆتینی کار و چاڵاکیەکانی ڕۆژانە وەک نان خواردن، جلوبەرگ لەبەر کردن یانیش جێبەجێ کردنی ئەرکی قوتابخانە و یاری کردنیش ڕابهێندرێ. بێگومان خۆپاراستن زۆر باشترە لە چارەسەرکردن، واتە دایک و باوک و مامۆستا و کەسانی چواردەوری منداڵ پێویستە بە هەموو شێوەیەکەوە لەو هۆکارانە دوور بکەونەوە کە وا لە منداڵ دەکەن کات بە فیڕۆ بدەن و ڕێزی لێ نەگرن و بە پێچەوانەوە دەبێت ژینگە و بارودۆخخی ڕەخسا بۆ منداڵەکە بڕەخسێندرێت. هیوادارم ئەم گفتوگۆکردنەمان سوودێکی هەبووبێت، سوپاس بۆ گوێگرتنتان و سوپاس بۆ ئەلین فاروق کاتێکی خۆش.